Kakanak ai. Hiih. Kina pas di luloi manangis kam deren kaya itu tuh. Hiih. Banyak banar muhini mudilnya kakanakan tuh mun di manantang nantang. Kada tahu loko balum lawan pasukan troy nang ganas banar ngini. Midnight and city lights on the other side.

Amun ada sanakai bibinian bapadah maraha kada bungas, maraha kada sugih, asal setia, tarek telinganya kuciak kita hai.
Iya kalo ini nih kawan ai, mun kada salah pernah sudah ku reaction kira-kira tahun dua ribu sambilan belas yang dahulu tuh. Hihi cuman videonya tuh hilang karena di take down oleh YouTube. Karena dahulu tuh aku masih kada ngarti an nih peraturan YouTube, pedoman komunitas segala macam tuh. Iih, makanya dahulu tuh kawa barebar. Mun wahini takurang sudah barebarnya karena harus mengikuti aturan, ya kalo lih? Iih, tapi kita kembali ke kata-katanya tadi, misalnya ada ja bibinan bapadah setia, marah kada bungas, marah kada sugih. Tarik talinganya ja kuciaki tahi, itu bubujuran gam. Humm, bibinan modelnya banyak banar kisah merendah, padahal inya tu high class urangnya. Cuman nya handak menarik simpati lalakian dari dengan kata-katanya nang kaitu. Ih cuba ha ada nang kada bungas nang kada sugih amun nya handak jua ya kalo. Ku berjuang demi dirimu. Aja neh, hidup seadanya jangan siksa kuitan ikam demi gaya ikam nang kada karuan tampoh. Han. Dengeri itu tuh bubuhanmu jangan jihi-jihi aja disitu tuh. Iih, jangan nang tapi kada mangaruan kawan ai dengan gawian nang kada karuan tampoh misalnya landung malam hanyar bulik menyelidril atau manggaduk.

Kena pas di luloi manangis kam deren kaya itu tuh iih banyak banar muhini mudilnya kakanakan tuh mun di manantang nantang kada tahu loko balum lawan pasukan troy nang ganas banar ngini. Nah, gasan barataan buhan paunjunan, saing saing maunjun, gasan mamakani bini di rumah, samangat tarus maunjun, lamun handak lakas mamatuk, Umpannya nang warna habang. Nang nulunya lima bigi. Lakas tu mamatuk. Tapi bun papuyu bagincu pang yang mamatuk. Canda papuyu bagincu. Uma ya papuyu bagincu pian tu haruan bagincu. Iih. Binian tu bila melihat duit nang mahabang tu modelnya wow banar tapi itu bagi yang tahu di duit sudah ada ja bibinian nang modelnya hanyar mamacah.

berharap lebih. Aku kada setuju pang lawan kata-kata ngini lah, karena menurutku apabila pasanganmu tuh memasang foto profilmu di uh, sosial medianya, artinya inya tuh bangga memilikimu. Ya kalau kayak itu anu logika berpikirnya. Kalau ngini kan analoginya ka kacoa lain maksudnya beda jauh kada kawa dibandingakan. Ih, ikah handak kah jadi kacoa nang mati itu kada kun kalo han. Sudah kita hindari kawan ai di konten reaction kali ini ni mudanya mahayal. Iih ya kalo next aja gin. Nah ham. Anu lih sekilas mirip si ano Nadine Amiza ya kalo tahu kada buhanmu Nadine Amiza yang menyanyi lagu bertaut tuh buhanmu kada tahu saku tahu lagu nang utuh ikam jangan manjinit itu ja yang tahu en.

Kaya pang kada kawa mahayal mun kaya ini iya kalo iya menang pasukan troy ngirim video nang ka kaya ini. Okey. Okey ay ha. Manyaruput kopi alu kita mangkaya itu nah. Awa. Ih, aku ni kulir mearahkan bubuanmu tu untuk mahayal tu kulir. Kan aku tahu bubuanmu epeknya menyabun limbahnya han, tutu pang ngalihnya.
Riak. Riak. Ril. Ril. Ril.
What the fuck? Ih, orang na real aja kan nih, maksudnya asli modelnya napa perhiasannya. Seorang nang tirulit-tirulit mainan gitu kan kalau lih. Kayak apa benua kita nang berkembang kayak ini manusianya.
Aku rokok naksan, aku mundur haja. Kada papa sanakai, handak rokonya naksan kah, yumel kah, il e kah. Kada papa. Handak rakupin kah atap banar yang penting tu apa cangkal bagawi gasan bini perawatan asek.
Aku kada tahu nah kada ingat suah kah tidak kita reaction video ini nih iih nang jelas troy kadada disambat kanapa kah lah iih aku maliati bibinian nang biasanya model manyambatakan ruko tuh kanapa ruko troy tuh kada disambatnya inya kada tahu pinanya lih iih emang kada papa jua pang kita baganti jua dah ruko takanaksan niat. Harganya ekonomis banar. Ih sesuai banar lawan kantungku nih yang katapi baduit nih. Astaga ai. Coba ikam lihat ai. Purun lah ikam mamakai bajalanan salawar nang kaya itu tuh. Iih, ngintu jadi lap aja gih kawan ai, mun nang kayani salawar ya kalo. Mari mari sini aku mau beli abang ku papa.
Kanapa lih banyak banar urang aneh di dunia ni. Uma ai ha beningnya. Bubuhanmu kawan ai mun tahu ada modelnya perawat nang kayani ni. Pura-pura garing iya kalu supaya kawa bapandiran lawan nang iih nya malayani saurang tuh modus. Hahhai. Tunggalakan inya aja kawan yang basah lah salawarmu jangan. Iih sasada ngini kita ni.
Apa tadi? Apanya silakan bekam. Apa tadi?
Urang takutan corona tu urang kada islam. Corona kana mamati e Allah taala nang mamati e. Hah?
Dalam rumah tu barabah handak mati. Maaripatnya ikam ikam banar ai nang tahu maaripat. Jadi pin kada bamasker lah. Apa? Kada bamasker lah.
Kada bamasker?
Kada sariki. Baulah aja gin ku lawan.
Oh pina sariki pamarintah kada lah. Apa pamarintah?
Pamarintah ja handak minta pilih aja. Jar pina kada karuan.
Ayuha ni eh. Hihi. Sabar sabar. Hihi nang ngaran virus kuruna nya banda nya ada ni ya kita sebaiknya menghindar ai ya kalo. Hihi.
Betakun, masalah kuruna, masalah kuruna ni kayapa kita? Amun kuruna ni kayapa? Masalahnya kayapa kita ni? Pabila habis kuruna? Ya sarapan aja habis hari raya kah.
Tasarah kita mau nanya kapan kuruna berakhir.

Kada papa kawan ai ikam misalnya gawian tu modelnya serabutan kada papa yang penting tekun, cangkal, ya kalo daripada misalnya apa apa gawian yang harat kaya itu nah cuman kadada ketekunan ya kita stuck di situ situ pang tapi bagi bubuhanmu yang modelnya merintis tekun insya allah jalannya tu nyaman kawan ai iih ada pepatah mengatakan kalo dimana ada kemauan pasti ada jalan han itu tuh.

Han, hah. Jadi mahayal kita jadinya kalu leh han, bila talihat bibinian nang kaya ini. Coba pas bakantor nih jangan lagi ngirimi bibinian nah. Ih aku mohon. Karna aku nih modelnya kulir hudah bang pian takutan kawan bini bang. Kada, kada masalah itu kawan ai. Cuman aku tu handak marawat bubuhanmu tu nah, sakira jangan lagi nah. Ngini. Kue tak sayang.

Iih, aku tuh kawan ai, sanang banar kaitu nah terjalinnya hubungan antara kita nih. Iih, makanya aku tuh terus bolah konten, kada cuman gasan adsen kawan ai, cuman untuk uh, apa tuh menjaga tali silaturahmi kita di sosial media, terus anu khususnya YouTube nih. Ya kalau bubuhan mau komen-komen, uh, misalnya Banjarmasin hadir bang, Amuntai hadir, Tanjung hadir, Balangan hadir, Paringin hadir, Barabai hadir tuh menurutku

Bubuhan mu kalo melihat aku di jalan kena jangan sungkan untuk merawa bang kah pi itu kada papa ya aku pasti ma ma anu manunya manyahuti kaning sumbung bang aku ni napa nang disumbungakan jua nang kaya ini hayat iih ikam kira aku ni bungas banar kalu pinanya lih ikam melihati langsung mana ngah nang kaya di kamera iih sama ai jua kaya bubuhan mu bisa bungas bubuhan mu.